Enw fi yw Aled Rosser, fi'n 25, fi'n reiddiol o Abergwili, jyst i fas i gyfyrddin, yn awr yn byw yn Llundain, a, a fi yn gweithio yn y sector greadigol yma yn Llundain fel cynhyrchydd theatr. Enw fi ydi Buddy Gwatkin Roberts a dwi yn berson llawrydd creadigol sy'n gweithio rhwng Bangor a Gynarfon yn ardal Gwynedd. A dwi yn bennaf yn gweithio fel tiwtor dan hyfforddiant efo Canolfan Pontio, fan yna nath bob dim ddechrau i fi rili, a ddim drw hynny wedyn dwi wedi cael gwaith llawrydd efo cwmnïau theatr fel Frân Wen a Theatr Genedlaethol, a dwi hefyd yn neud bach o waith llawrydd yn y diwydiant cerddorol.
Y peth mwya arwyddocaol i fi symud i ffwrdd o ardal Arfor oedd yn wreiddiol i wneud gradd meistr yma yn Llundain. Yym, t'mo' yn Llundain ma' gyda ti'r ysgolion drama mwya blaenllaw yn y Deyrnas Unedig a o'n i eisiau'r profiad yna a cael y profiad o fyw mewn dinas mawr um, a cael... Mae yna canodd o theatre yn Llundain so a os o'n i eisiau gweithio yn y sector theatre o'n i'n teimlo fel bod uh, symud i Lundain a hyfforddi yma yn Llundain yn cam, uh, y cam cywir i wneud i fi. Dwi'n meddwl er bod o'n swnio chydig bach yn cliché a efallai bod o'n or ddeud, ond un o'r fatha brawddegau pwysica dwi'n meddwl dwi rioed i clywed ydy bydda yn newid ti eisiau weld. A er wrth gwrs mae yna lot o bethau'n apelio am llefydd gwahanol a cyfleoedd gwahanol, dwi'n meddwl be o'n i'n deimlo oedd bod 'na ddim digon o bethau cre credigol o gwmpas fi tra o'n i'n tyfu fyny a, a dal i fod ar hyn o bryd. So un o'r pethau mwyaf arwyddocaol am pam bod fi dal yma ydy bod fi isio, os dwi'n cwyno bod 'na ddim byd yma, bod fi eisiau gwneud rhywbeth am hynny wedyn.
Ers symud yma, yym, sai'n credu i mi difaru o gwbl symud yma, fi 'di rili mwynhau pob eiliad o fod yma yn Llundain. Yym, ma'... os os o'dd 'da fi'r yy arian a gyda'r yym yr adnoddau, swn i yn gallu mynd i weld sioe pob noson yr wythnos os o'n i isie. Yym, a ma'r dewis yna i gallu neud hynna yn yna i fi, so ma'r ffaith bod Fi yn hiraethu weithiau o yym y môr a'r mynyddoedd yn Arfor yym ond mae cael yr llu o weithgareddau sy'n ni'n gallu neud yma yn Llundain yy sydd ddim o reidrwydd ar gael yym mor gyson yn ardal Arfor yym yn 'di solidiffeio pam yy o'n i isie symud yma i Lundain. Na, dwi erioed wedi difaru aros yma o gwbl. Um, os rhywbeth mae aros yma wedi profi i fi bob tro bod o yn benderfyniad da. Dwi'n mynd licio difaru ddim byd, ond fel dwi'n teimlo fatha bod gweithio yma yn y maes dwi yn, yn really gwerthfawr a dwi'n teimlo fatha bod o yn really rewarding.
O ran uh, beth sy'n gwneud y sector yn fwy ffyniannus yn Llundain, um, mae e yn stereotype a mae fe yn trope sy'n cael ei ddefnyddio yn aml iawn. Um, ond achos bod yna canodd y theatre yma, um, mae'r dewis a arlwy o pethau sy'n ar gael yn bodoli. A tyma, yr, yr unig beth yw yn, um, sydd ddim ar gael yma yn Llundain yw uh, theatre, theatre Gymraeg a yr er y theatr sydd yn defnyddio iaith lleiafrifiol mewn, um, me, mewn celfyddyd. Um, so mae hwnna'n rhywbeth sydd yn holl o wahanol os taw. A fi eisiau um, creu gwaith yn y ddau. Um, so mae fe yn kind of pull, uh, tug and pull o ran um, os fi eisiau creu gwaith yn y Gymraeg, ydy e'n well bod fi'n symud nôl i Gymru, a os, os mae rhywun eisiau creu gwaith yn y Gymraeg, wel, yn amlwg, yn unig yn y Gymraeg, um, yn amlwg yr, er, Y lle amlwg i wneud hynna yw i wneud yn arfer â gorllewin Cymru achos, achos o'r um, uh, sector a'r poblogaeth iaith. Um, ond fi yn credu bod e'n bwysig bod pobl yn cael profiadau um, ehangach, um, achos fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth sydd ddim necessarily ar gael yn ardal arfer yw y llioedd y bobl gwahanol chi'n dod ar draws. Um, er enghraifft, fi wedi um, gwneud ffrindiau gyda pobl o China, o'r Almain, o America, a felly so hwnna ddim yn rhywbeth sy'n ni'n dod ar draws yn y sector greadigol o reidrwydd yn, yn arfor. Um, dim o reidrwydd bod hwnna'n peth gwael, ond i fi o'n i'n teimlo fel bod hwnna'n rhywbeth um, o ddim yn ei wella fy sgiliau i a fy, fy ngwaith i um, yn, y, yn y broses. Yeah. Mae gennym fi ffrindiau sydd wedi cael eu magu yn Llundain a dwi'n meddwl os dwi wedi cael y magu yn Llundain, lle dwi'n mynd wedyn? A dwi'n mynd i astudio dramor oherwydd bod nhw isio the next big thing a dweud y gwir. A dwi'n meddwl be ydy o ydy'r syniad yma bod y gwair wastad yn wyrddach Ond mae'r gwair wyrddach lle ti'n rhoi dŵr iddo fo. A dwi'n meddwl bod hynna mor bwysig oherwydd mae'r sgêl wrth gwrs yn mynd i fod yn wahanol ym Mangor ac yn Llundain, oherwydd mae'r nifer o bobl sydd yma, y nifer o bres mae'r cymunedau lleol yn gael yn wahanol, a dyna pam dwi'n teimlo fatha bod o bach fwy gwerthfawr fatha gwneud y gwaith cymunedol credigol yn fama, oherwydd mae o'n mae o'n annog bobl i weld mae yna bethau'n digwydd yma, mae yna bethau cyffroes yma.
Mae fe yn wir, mae mae Llundain yn lot mwy cystadleuol i trial cael breakthrough fel ma' nw'n gweud yym yn y sector a fi yy fi yn yn sicir fi heb ca'l hynna e- eto fi newydd r- yy raddio fy ngradd meistr so fi dal wrthi fi tua saith blynyddodd i ffwrdd o hwnna. Yym ond ma' Mae fe yn gystadleuol, ond fi'n credu mae'r ffaith bod fi'n yn Gymraeg a mae 'da fi acen Gymraeg iawn, um, mae fe yn agor dros y gwahanol. Uh, na, dwi ddim yn teimlo fel bod o'n haws, um, ond dwi'n dall o ran niferoedd o bobl, um, ond eto yn dod yn ôl at y syniad mewn sgêl, um, dydy o'n rhywbeth ti'n gallu cymharu. Um, mae yna rhywfaint o bobl sy'n byw yn Llundain a sy'n yng Nghymru gyfan, Um, dydy o ddim, dydy'r sgêl yna ddim yn gymhariaeth deg na realistig. Ond yn fama, be sy'n anodd ydy cyn lleiad o bobl sydd yn y cylchoedd bach ma, a mynd yma rhywun yn ffeind i rhywun sy'n gallu gwneud y job, tick your boxes, maen nhw'n cadw at y person yna oherwydd pam sy'n nhw'n trafferthu chwilio am rwy'n newydd neu gwahanol. Felly dwi'n meddwl bod hwnna'n frwydr dyn ni'n brwydro yn fama sydd efallai ddim yr un mor wir yn Llundain math o beth lle dyn ni'n gorfod brwydro i gael yn enwa ni allan yna a trio torri fewn i'r cylchoedd yma sydd mor sefydledig yn barod yn enwedig pobl ifanc yn trio dod i mewn i hynna wedyn.
ma' fe'n cynnig persbectif gwahanol i lot o bobol yym sa lot o bobol arall ddim yn ca'l ddim yn ca'l y persbectif yna. Yym t'mo' fi 'di gallu addysgu pobol rhyngwladol o yr iaith Gymraeg a traddodiade Cymraeg a stwff a ma' hwnna'n rwbeth sy'n rili werthfawr i fi a fi'n credu bo' hwnna'n neud fi sefyll allan hyd yn o'd yn fwy yym na beth sy'n ni yn yn yn arfer er enghraifft pan o'n i'n nôl yng Nghymru peth mwya exciting am y peth odd o'n i'n hoyw ond symud i Lundain ma' bod yn hoyw yn hollol normal a ddim yn ddiddorol o gwbwl ond the faith bo fi'n Gymraeg yn rili odd yn conversation starter odd e'n odd pobol isie gwbod mwy ond odd pobol isie clywed fi'n siarad Cymraeg a o'n nw isie dysgu am y traddodiade a yym yr hanes a pethe fel 'a o so o'n i'n o fi'n teimlo fel bod e yn fantais i i fi gallu sefyll allan yym yn fwy na rhai pobol arall efallai. Mae defnyddio'r Gymraeg tu hwnt o werthfawr i fi. Dwi'n meddwl bod fi'n enghraifft od, dim od, ond unigryw pan dwi'n meddwl am y Gymraeg a gwaith neu gweithle, oherwydd dwi wedi tyfu fyny mewn aelwyd Cymraeg, dwi wedi mynd i ysgol gynradd Gymraeg, ysgol uwchradd Gymraeg, dwi wedi mynd i astudio mewn coleg Cymraeg, mewn neuadd preswyl Gymraeg, mae'r gwaith dwi wedi gwneud wedyn drwy gyfrwng Cymraeg. A dwi'n cofio chydig o flynyddoedd yn ôl, ges i uh, job ar ryw brosiect Saesneg a meddwl, dwi heb wneud unrhyw beth drwy gyfrwng y Saesneg ers o'n i'n bymthag a fel arfer ffordd arall rownd ydi o, dydy pobl ddim yn defnyddio Cymraeg, felly dwi, dwi'n enghraifft o'r opposite mewn ffordd. Um, a y Gymraeg sydd wrth galon bob dim dwi'n neud, really. A dwi'n meddwl, yn wedi ym Mangor, um, fel enghraifft penodol, Mae'r Gymraeg yn gallu bod yn bwnc mor ddyrus a difyr ar yr un pryd oherwydd dydy lot o bobl yma ddim yn siarad Cymraeg. Mae yna gymunedau ym Mangor sydd ddim yn siarad Cymraeg.
I rhywun ifanc neu rhywun sydd eisiau um, mynd mewn i'r sector greadigol, yng Nghymru neu yn Llundain neu whatever, cerwch i siarad gyda pobl, cerwch i siarad gyda pobl chi'n ffynno'n ddifur, um, byddwch yn shameless ei bostiwch pobl, y peth gweithio maen nhw'n gallu gwneud yw peidio ateb. Um, a os maen nhw'n gweud, na, sy'n amser da fi, o leia chi yn, uh, yn ar y radar nhw. Um, mae pobl yn y sector ar y cyfan eisiau mwy o bobl i ddod mewn i'r sector a eisiau cael mwy o gelfyddyd a eisiau mwy o creadigolion um, ar draws y wlad a eisiau gweithio efo pobl newydd. So, um, siaradwch gyda pobl, siaradwch gyda cwmnioedd, os chi eisiau mynd mewn i celf gain, neu mewn i theatr, neu mewn i farddoniaeth, neu mewn i ysgrifennu, cerwch i siarad gyda pobl chi'n ffindo yn ysbrydoledig. Um, achos ffordd na chi'n mynd i ffigur o mas sut beth yw'r avenues cywir, sut mae rhai pobl arall 'di neud e, a beth sy'n myn' i weithio iddo chi. Yym a ma' fe fi yn myn' i weu' hwn ma' fe ddim yn ha- ma' fe ddim yn ma' fe ddim yn anodd. So fe'n anodd iawn i ca'l mewn i'r sector as long as chi gyda yym vision os chi gyda gweledigeth os chi gyda yym meddylfryd o fi isie neu hwn, chi'n mynd i lwyddo, yy chi jyst angen t'mo' siarad gyda pobol, cerwch i networkio, fi'n casau networkio ond ma' fe yn un o'r pethe mwya gwerthfawr chi'n gallu neud achos ma' lot o yym yy ma'r sector yn dibynnu ar yym pobol a word of mouth yym so cerwch i siarad gyda pobol, newch good impression a jyst byddwch yn neis. Yym hwnna'r peth neis a ma' pobol isie gwithio gyda pobol neis a pobol clên yym So, os chi'n neis, a bod chi'n glên, a bod chi'n gyfeillgar, a bod chi jyst um, gyda yr angerdd i wneud e, mi fydd hwnna yn talu ffordd. Um, a jyst cerwch chi siarad gyda pobl. Hwna'r er peth, yr er unig gyngor sydd fi. Dwi'n meddwl y peth penna swn i'n rhoi fel cyngor ydy dod o dy hun allan yna. Dim ots pa mor hawdd mae hynna'n swnio fel ateb i fi roi, ond dwi'n meddwl rhwydweithio ydy yr allwedd bron iawn i greu cysylltiadau. Dwi'n meddwl hynna, os, os oes gigs ymlaen a bod gennych chi ddiddordeb mewn diwydiant cerddorol, cer i gigs, mae yna bobl mewn gigs fydd wedi angen siarad efo. Os ti efo diddordeb mewn theatr, cer i wylio gymaint o theatr a fedri di. Dydyn ni ddim yn brin ohono fo, a dwi'n meddwl dyna sydd yn anodd weithiau, dydy pobl ddim cweith yn sylweddoli faint sgynny ni'n mynd ymlaen, pa mor werthfawr ydi o, a pa mor awyddus ydi lot o bobl sy'n gweithio yn y sector yn barod ydi i gwahodd yn enwedig pobl ifanc fatha mae yna gymaint o angen a isio ar bobl ifanc ac os dyn nhw'n mynd i'r llefydd yma mi wnaethon nhw ffeindio'r bobl sydd eu hangen nhw.
Bwrlwm. Credigol. O, tri gair. Bwrlwm credigol a cyfleoedd gwahanol.
Tri gair dwi'n meddwl sy'n mynd ddefnyddio i ddisgrifio Gwynedd fysa cartrefol, cefnogol a croesawus.
Ydw, fi yn hiraethu weithio am adre. Um, gyfyrddin a is i astudio Brifysgol Bangor, um, so fi yn hiraethu am deffro yn y bore a jyst gweld y mynyddodd yr yrru a gweld y môr o'r ochr arall. Fi yn methu hwnna, mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim yn o reidrwydd yn gallu cael y dystep yn drws yma yn Llundain. Um, Ond o ran y gymuned Gymraeg, mae 'na gymuned Gymraeg ffyniannus iawn yn fan hyn. Aelod brwd y Côr Llundain, fi'n mynd i'r Ganolfan Gymraeg Llundain yn aml, um, a o ran yr agwedd Cymreig, fi'n fi teimlo fel bod fi'n cael hwnna yn wythnosol yn Llundain, um, ond ie, yeah, fi yn hyraethu am y natur a'r tirwedd. Sa ti ddim yn cael yma yn Llundain, yn anffodus. Yym, na, dwi'm yn meddwl bod fi'n genfigenus. Dwi'n meddwl bod cenfigen yn dod o rywle fatha, o ryw wagter neu o fatha, dwi'm bo, ryw ansicrwydd, 'swn i'n teimlo. Felly dwi'm yn meddwl na cenfigen 'di o. Dwi licio mynd i Lundain ar drips a ballu, ond dwi'n meddwl os o'n i'n teimlo'n genfigenus 'swn i isio symud a gneud y move yna. Ond dydw i'm yn teimlo hynna, dwi licio mynd yna a dwi licio dod yn ôl a dwi licio fama fel gweithle, felly. A dwi'n teimlo bod o yn rewarding iawn gweithio yn y maes dwi yn ac yn y lle dwi yn, felly na, dwi'm yn meddwl bod fi'n teimlo'n genfigennus.
Yn y pen draw, ydw, fi yn mynd i symud nôl i i Gymru, i gorllewin Cymru, i arfar neu beidio, yy ond fyddai definitely yn symud nôl i'r fam wlad yy Fi'n credu bod hwnna jyst yn llwybr naturiol fi isie gymryd yym fi isie neud y marc yma yn Llundain yy fi isie yy ca'l y breakthrough yna yy be' bynnag ma' wnna'n feddwl yym ond ie eventually yr y plan yw symud nôl i Gymru a dod â'r arbenigedd fi 'di creu yma yn Llundain a dod â fe nôl i Gymru yym a creu gwaith a th- sioeau a theatre ffantastic nôl yng Nghymru. Yym, na, dwi'm yn meddwl 'swn i byth yn symud yn barhaol i nunlla o Arfor. Yym, dwi isio mynd i deithio, dwi isio gweld y byd, yym, ond ia, 'di'r byd ddim yn mynd i nunlla anytime soon, a dwi'n meddwl dwi licio gweithio am gyfnodau, mynd i ffwr am gyfnodau. A'r unig beth rili sy'n fy ngyrru i o fama ydy pam dwi'n cael stints eitha hir ella, a eitha blinedig, a bod fi isio rhywbeth hollol newydd, rhywbeth hollol wahanol cyn dod yn ôl a dod yn ôl at be dwi'n garu wneud.